Byth ers i'r gêm gardia Hearthstone gael ei ryddhau rhyw ddwy flynedd a hanner yn ôl gan roi leisans i Blizzard brintio pres, wel, leisans arall o leia. Mae pob cwmni gema a'i neinia wedi bod eisiau rhan o'r pei hefyd. Yna bob math o rip-offs sy'n ai ar y ffordd neu yma'n barod. Hex, Na fi chwaith. Soul Forge. Na fi chwaith. The Elder Scrolls Legends. Hyd yn oed Rabbids Heroes yn serennu y cymeriadau cydlu gan Ubisoft, does neb lot yn malu amdano nhw. Bob lwc efo hwnna. A gan bod Hearthstone fwy neu lai yn glôn o Magic the Gathering ei hun, mae'n cymryd gêm braidd yn arbennig i drio gwneud rhywbeth newydd a sefyll ar wahân i'r dorf. A Sibryddwch y peth, bosib iawn ma Duelist gan Counterplay Games ydy'r gêm yna. Gawn ni gael y pethau llai greiddiol allan o'r ffordd gyntaf. Wrth gwrs ma Duelist yn gêm am ddim sy'n cael ei chwarae efo cardiau digidol dach chi'n eu casglu, fel yn Hearthstone. Ma na ddewis o amryw o garfannau neu ddosbarthiadau gwahanol, fel yn Hearthstone. Os does gennych chi ddim casgliad mawr o gardiau fedrwch chi wastad chwarae y Gauntlet, sy'n rhoi dewis ffresh o gardiau i chi, ac yn cicio chi allan ar ôl colli deirgwaith, mae o'n union fel yr arena yn Hearthstone, 'sa Blizzard yn gallu siwio. Ond, ond, ond, ond, ddylsa hi hefyd fod yn gwbl glir ar ôl sgan arwynebol o'r gêm sut mae Duelist yn wahanol. Di'ch cardiau chi ddim yn aros yn gardiau wedi iddyn nhw gael eu chwarae, ond yn hytrach yn troi mewn i ffigyrau bach a ffigyrau bach pixel art hyfryd hefyd sy'n cael eu dympio ar grid fel bwrdd gwyddbwyll, ac yn sydyn dyna adio haen newydd a syfrdanol o ddwfn, o dacteg, at y fformiwla. Rhaid i chi feddwl yn ofalus iawn lle i roi eich bois bach, lle fydd y gelyn yn debygol o symud nesa', fyddwch chi'n cael eich cornelu heb unrhyw le i fynd? Mae hwnna'n digwydd lot. I fi o leia. Dwi'n rubbish efo gwyddbwyll a gemau fel 'na sy'n golygu fi feddwl am fwy nag eiliad, ond mae hyn wir yn fy nghyffroi i. Yn sydyn, dych ymennydd chi ddim ar autopilot dim mwy. Mae ganddoch chi wastad ddwsina o benderfyniadau bach i'w gwneud, a 'di rheiny ddim yn gyfyngedig i'r bwrdd yn unig. Meddyliwch am Hearthstone, neu Magic, neu'r rhan fwya o gemau tebyg. Fel arfer, da chi'n tynnu un cerdyn o'ch dec bob rownd, A dyna ni. Yn dualist ar y llaw arall, da chi'n tynnu un ar ddechrau rownd, un ar y diwedd, ac mae ganddo chi hefyd y dewis o swapio un cerdyn o'ch llaw efo un ar hap o'r dec. Ac yn sydyn reit, dyna dynnu'r cŵyn mwya sy gan bobl am y gemau 'ma, sef eu bod nhw'n dibynnu gormod ar lwc. Bellach, mae ganddo chi lot mwy o reolaeth dros be da chi'n ei chwarae, efo ffrwd cyson o gardiau'n dod i'ch llaw a mwy fyth o ddewis. Di Duelist ddim yn gêm lle fedrwch chi flyffio eich ffordd i'r top, mae'n gêm fedrwch chi feistroli, mae'n rhaid bod yn un beth da. A fedra i fynd mlaen, fyddwch chi'n chwarae fel arweinydd neu gadfridog i'ch carfan, bob un efo'i bŵer arbennig i hun. Mae rhein medru iachau i dilynwyr er enghraifft neu gynyddu i cryfder i hunan. Ac yna wedi cyrraedd lefel arbennig da chi'n datgloi ail arweinydd i bob carfan, yr un cardiau ond pŵer cwbl wahanol gan ychwanegu lefel arall o strategaeth. Ar ben hynny mae yna bob math o sialensau bach, rhai er mwyn eich cyflwyno chi i systemau a geirfa'r gêm, a rhai dyddiol er mwyn eich cadw chi ar flaen eich traed. Os hoffech chi, fedrwch chi ddeifio i mewn i'r stori tu ôl i'r cardiau. Mae'n hyd yn oed fap, map, sydd fel manna o'r nefoedd i nerd ffantasi fel fi. Ac os da chi yn llwyddo i gasglu'r cardiau i gyd, sy ddim yn debygol achos bod yna dros 300 ohonyn nhw a fedrwch chi gael tri chopi o bob un, bydd y set nesa ddim ymhell i ffwrdd. Yn wahanol i gemau eraill tebyg sy'n rhyddhau setiau newydd o gardiau cwpl o weithiau'r flwyddyn, mae Duelist yn pwmpio rhai newydd i mewn i'r gêm bob mis, gwneud yn siŵr bod pethau byth yn mynd yn rhy stêl. Maen nhw wedi meddwl am bopeth. Gwrandwch, dwi'n gwybod bod chi'n bobl brysur, fedrwch chi ddim fforddio cael eich sugno i mewn i ormod o gemau mawr ar unwaith. Hei, dwi ddim yn ddyn prysur a fedra i ddim fforddio fo. Dwi'n gyndyn i daflu fy nghasgliad enfawr Hearthstone i un ochr a dechrau eto. Maen nhw'n galw gemau fel 'ma yn 'lifestyle games' am reswm, maen nhw'n dueddol o lyncu'ch bywyd a phopeth ynddo fo. Ond, Os ydy unrhyw beth fan hyn yn apelio, fyswn i'n awgrymu'n gry eich bod chi'n rhoi go i Dualist. Mae'n haeddu lot mwy o sylw a chysidro bod o, dych chi'n gwybod, mwy neu lai 'di datrys holl broblemau'r genre ar unwaith. Yn syml i'w bigo fyny ond yn anodd i'w istroli, yn ddwfn o ran cynnwys ac o ran cymhlethdod, yn hollol chuffin, gorgeous, o na. Dwi'n mynd i ddod yn gaeth i hwn hefyd, ydw. Mae Duelist ar gael rwan am ddim ar duelist.com. Am fwy o drafod gemau yn Gymraeg, stigiwch efo ni yma ar fideo8.com.